Mijery anao indray manomboka hatreto an, tena babaina coach anao mody hatrany mihoatra izay fandàna izay, miarahaba anao coach. Miarahaba anao babaina an, miarahaba antsika ny tokantrano any, ya euh tonga indray ity ny fotoana hanolorana anao sy hampahafantarana anao momba ny tontolon'ny musculation ho anao izay tsy mahafantatra ah tombony izao, tombony be satria hampahafantarina anao momba ny tontolon'ny musculation sy ny ny exercice rehetra rehetra momba an'izay. Irery toa mazava moa izany kaonty sao dia misy foana ireo fanontaniana avy amin'ireo mpijerintsika. Toa mazava moa izany afaka ataonareo hatrany, aza adino hatrany ny mihaino antsika eo amin'ny page ny gasy kely na ihany koa ny antso na laramantso moa izany izay omenay. Misy fanontaniana avy any amin'ny mpijery antsika vehivavy dia izy izany fomba ahoana ozy izy ny fomba atao izany tena hatsaratsaran'le face izany. Izay izany ilay fanontaniana izay amin'ny fomba haingana. Ya. Efa hitantsika moa izany ilay exorciste tamin'ny voalohany be an. Tao aorianan'ilay premier première émission momba an'ilay quiz rfi sy iny an dia efa anisan'ny mi-solliciter-ny kokoa ny fessier izy iny. Kanefa misy koa exercice isan-karazany an afaka afaka atao amin'ilay fessier. Ny fessier moa izany anisan'ny grand muscle koa ilay izy. Dia anisan'ny malaky mahazo muscle izy raha ohatra bien travailler. Ny dikan'izay izany mila masse musculaire dia misakafo be. Raha ohatra vehivavy izany, mazava ho azy moa izany hoe tsy maintsy hoe kelikely ilay vehivavy na hoe fisapisaka ny vatany.

Firy mois moa zany firy ny fomba malaza le izy zany hoe mieritreritra izy hoe za tsy te ho aty am sarona mihitsy zany afaka atao ve ozy izy ao antrano fotsiny zany no fanaovana satria tsy tsy ho afaka andeha am sarona mihitsy de aoka porte mihitsy no anavahana azy. Ny tsara kokoa aloha dia manatona aty am sarona satria Tsy ampy le exercice any zao satria mila tsy maintsy mba mila mibata charge zao amzay fotoana zay satria ra ohatra hoe hanao scorpion scorpion any antrano bata vatana fotsiny an. Efa tsy mifatana ihany koa hoe inona le scorpion. Tsy zay tsy fatana anazavako anzay aminy alefantsika video izy an de mety manao izy an fa tsy motiver izy satria mila suivi be le izy. Satria izy mila zavatra manahy, ilay manahy koa aloha an, tsy dia garantie fa hiatsy dia ny coach mila vola indraindray angambany satria efa atao hoe asa indray ilay izy. Fa ilay voambolana manahy moa izany anatin'ny musculation tsy dia azo atao loatra satria. Mila patience, mila faharetana be le musculation zany satria ao le le le muscle tsy azo forcer-na, anao hoe mieritreritra moa aloha hikotra ny amah de hoe tonga de hoe azon'ny le objectif, misy misy misy fiovana fa tsy tonga de hoe le concret le tonga de hoe le tianao, tsy zay fa mila faharetana kely hoe mba ataontsika hoe trois mois, quatre mois, cinq mois, six mois. Tratra tsara ny objectif fa matetika monko ny olona tsy manana faharetana zay e de zay no olana kely de mila faharetana le izy de tratra foana le objectif mila manatona aty am salle koa moa zany tena mazava ho azy ma ohatra oe enao mba manao un mois dans salle anao hitanao ny technique de mahafaky manohy any antrano ndray tsy manino

Mason ny reny mask e, merci Caroline. Raha ny tena marina aloha tsisy mahasolo an'ireny e. Fa ny azo atao angambany dia hoe misakafo tsara fotsiny e, misakafo tsara mba manao ohatran'ny hoe sakafom-bazaha tsika moa izany e. Asiana entrée rehefa misakafo, asiana plat de résistance, asiana dessert. Ohatr'izay angamba no fa tsy dia fantako moa zany momba ny sakafo fa izay no fahafantarako eo ankapobeny hoe asiana ara-pahasalamana ohatr'izay ilay izy, atao amin'ny antsipirihany mihitsy, mihinana collation, mihinana goûter kely zany rehefa tonga fotoana fihinanana goûter, dia misotro rano. Dia azo tsara ilay vokatra satria izahay izany matetika tsy ampy e! Raha ampy moa ilay calorique ilay hohaninao anatin'ny iray andro an, possible hitombo tsara ny vatanao. Fa noho ilay antsika ilay tsy ampy anie ilay calorique hohanin'ny sakafo hohanintsika satria isika matetika hoe mihinana zavatra hoe voapoa sy traka. Izany izao ohatra, ohatra izany an, na hoe indraindray tsy misakafo maraina. Izay dia efa anisany tsy tsy azahoantsika ny le tanjona izany satria kanefa anie izany raha ohatra ka hoe tsy tratranao ilay fisakafoanao maraina ka mihinana ilay pro protéine en poudre anao dia tonga dia voasoriny iny ohatra ny le calorique tokony hohaninao androany manontolo trente grammes fotsiny ohatra na soixante grammes na cent cinquante grammes dans journée dia efa voasoriny tsy mihinana hoe andeha hitady voankazo aho na andeha hitady ino Fa na dia tsara koa na mila voankazo ianao sady mihinana an'ilay vao may tena tsara mihitsy. Fa raha ny hoe nohasoany ny poa dia inona poudre hoe masse gainer hoe misy izao mihinana morvide morvide izany tsy izy izany izany tsy poa te inona mihitsy izany fa izany fa ny fahitako anazy an fa nampitraka aharara ho an'ny zazakely izany. Misy mihinana marilary nefa izany tsy mandaitra hono dia be. Fa le proteine en poudre, le hoe whey na mars gainer na tsy haiko, ireny izany efa natokan'ny spécialiste ny mpanao scientifique mihitsy hoe atolotra ho an'olona mpikotra, mpanao exercice physique mafimafy. Ao.

Maromaro ihany ny question izany avy any aminareo fijery dia misy indray tena noteneniko amin'izay mihitsy aloha hoe mety ianao angamba mantsy dia taty amin'ny fiche mipetraka no mety hoe manao dokam-barotra ety hoe izy tena mazoto mikotrana fa tsy mety mahazo faompy ny vehivavy ihany tena mazoto foana izy rehefa tsy hitako mihitsy ny evolution-ny, inona no azo tenenina an-dry zareo? Ny azoko ambara angamba nareo dia hoe humm tongava aty amin'ny salle manamafy manamafy an'izao efa hitanao tany sy le nampanaovin'ny coach anareo tany fa izy moa zany samy manana ny méthode-ny moa le olona euh tsy afaka hiteny tsika hoe ohatr'izao sy ohatr'izao fa Samy manana ny méthode ny le mitondra avy aty mba andramo indray ny aty hoe sao dia mahazo izay na ho mahazo kely ihany. Kanefa ny conseil ampio ny ankiana izay mety hoe izy mazoto fa hoe ny ireo fitsipika izany hoe tsy tsy tsy voatandrina hoe mety hoe tsy tokony ho fokasika ohatra na tsy tokony ho fokasika ohatra mety tsy dia ampy toa ny mahazo. Efa misy mijotso mety mety ho roa hetsy e. Eh, io koa anie tsy miankina amin'ny poids-n'ny fony koa ilay izy e. Misy fony hoe mieritreritra an'izay fa anao raha ohatra hoe hanena vatana ianao ka anao avy aty vao mikotrana dia tonga anao efa tenenina hoe tsy mahazo mihinana an'izao, tsy mahazo mihinana an'izao, tonga any ianao mihinana an'ilay izy. Ao anao hoe tsy nihena mihitsy aho nefa ilay zavatra teneninanao tsy arahanao. Tsy faute-n'ilay salle de sport mihitsy raha ohatra ka anao hoe tsy mahazo voky satria Tsy fa iharan'ny manao hoe, hatramin'ny nahafahana mipoitra manko izany ka na misy olona manaraka antsika ho liana ilay zavatra atao, mahazo tena tsy mahita hatrany ilay objectif. Izay fotsiny. Fa ny coach mantsy aty amin'ny salle ihany izy, izy tsy afaka hanara-maso anao any an-trano hoe, ahoana? Matory ve ianao? Ahoana? Misakafo ve ianao? Tsy afa, tsy afaka hanao an'izay izy fa aty ihany mampipoitra anao ihany no ataony dia manome conseil. Izay fotsiny.

Manao cardio. Cardio, cardio training, mazava ho azy, maneno manena vatana, aha, ny zumba koa manena vatana koa, ao anatiny misy cardio mihitsy ao anatiny, dia taekwondo inona karazana inona? Ah, cardio ça fait partie du cardio ihany ny taekwondo an, aha, dia izay ihany angamba no tena misy ato. Ok.

Ary ho atomboka antsika amin'ny dip moa izany ilay izy babaina. Ity exercice ity matetika tonga dia ity foana nanombohan'ny zalahy azy. Tsy haiko hoe iza no nampianatra an'izany fa vao mahita bandy aza any anaty salle de sport dia tonga dia dip no nanombohan'ny zalahy azy. Parallel moa tonga dia miakatra ry zalahy. Tsy fantako hoe io tsy tsy olona iray ny anao an! Fa Io efa zara ny Ohatrany hoe efa efa efa zara fa routine mihitsy. Vao tonga dia alalaina! Deep! Ilay ilay deep aloha aleo aoka hazava tsara, ilay deep an, entrainement na triceps ilay izy fa tsy echauffement. Diso be nareo raha ohatra hoe hieritreritra hoe hanao deep dia hoe. Echauffement zany vizaka ny tri triceps nefa ny triceps anisany tena miasa be raha ohatra hanao entrainement na ohatra hanao entrainement na pec anao pectoraux hanao dip anao tatatata tonga dia misy dimampolo vizaka izy raha avy eo dia tsy mahavita entrainement tsara anao fa Manao échauffement tsara, inoako tsika rehefa navita échauffement tsara dia tonga dia mandeha mi-attaque amin'izay manao exercice. Manao échauffement aloha izay vao manomboka exercice. Tsisy an'izany hoe tonga dia entrainement izany. Aowa. Ho atomboka antsika amin'ny dip ilay izy, entrainement triceps.

Hoe zay. Hojoana au classement. Miakatra eo anao a, dia midina moramora quatre-vingt-dix degre, zay, ambanimbany kely, quatre-vingt-dix degre ny bras, dia miakatra amin'izay, oh! zay, tsy ampahitsiana be, tsy ampahitsiana be fa asiana léger flexion sur le coude, dia midina, allez, deux, atao miadana tsara, trois, miadakadana, cinq, cinq, allez.

Sady mijery mijery an'ilay position ihany an! Misy anaovako ny rectification nefo avy eo sy ny izay erreur matetika mitranga. Hay! Deux, c'est bien! Trois, hay! Quatre, cinq, hay! Six, zaho mihitsy mijery any aloha! Sept, tsy miondrika! Huit, très bien! Neuf, Edisa, Vava, tena mihaino tsara. Mihaino tsara ilay exercice novavaina, tena ao tsara. Iny tena tsy atahorana hoe hisy risque-ny hamparary ny coude fa tena ny triceps ary ny citer tena ao tsara mihitsy. Euh, ho asiantsika erreur ihany ohatran'ny mahazatra hoe ohatran'ny zavatra tsy fanao, tsy fanao mihitsy. Ohatr'izao ny zavatra matetika mitranga. Dia jereo tsara ity fa aza averina intsony mihitsy izay nanaovana an'ity vidéo ity mba hampahafantarana. Hoe tsy tsy voatery mandeha aty koa moa zany fa hoe raha ohatra hoe manao salle de sport any mikotrana anao dia mba ma hoe withdraw kely ny mety ao ok withdraw matetika ny zavatra mitranga miakatra oh dia mahitsy dia midina huh ah dia miakatra huh huh Oh! Zay fotsiny dia efa mamparary, mamparary ny epaoly. Zay fotsiny izao dia efa marary be ny epaolako nanao an'izay mouvement incorrect izay. Zay zany tonga dia anisan'ny nisy blessure amin'ity epaoly ity zay. Tena tsy mety sady tsisy zavatra azo mihitsy e. Satria midina ambany be aloha, tsy vitan'ny midina ambany be. Mbola tsy madio ilay eh. Sady mbola rapide be koa ny fiakaranao zany eh. Erreur totale. Fa ny zavatra atao, midina tsara moramora, moramora, quatre-vingt-dix degrés dia miverina. Eo farany. Sady tsy miondrika. Ny tongotra koa miforitra? Oui, miforitra tsara ny tongotra. Iny an, manampy ny vesatra anao. Iny zany efa manampy ny vesatra anao. Correct anao koa zany ny fomba feno. Tena tsara mihitsy amin'iny. Ao, sady tsy mi-gener anao koa e. Raha ohatra ianao zao hanao ohatr'izao dia lasa.

Raha ohatra ianao izao hoe mikotrana ianao, tsy fantanao deux minutes izay dia mety ho cinq minutes. Misy bandy miresaka eo, misy namana miresaka eo. Dia mbola variana manao Facebook koa. Dia dia lasa tsisy fa perte de temps fotsiny ilay entrainement fa tsisy zavatra tena solliciter hoe tanjona. Fa aleo asiana temps de récupération hoe deux minutes, manelina deux minutes, zao, lasa indray. Aoka? Ok. Allez, hanao kick back tsika. Ataontsika farany zay moramora foana ny exercice kick back, anisan'ny tena meilleur exercice itaravahena triceps koa. Allez, c'est parti. Hanao ny kick back tsika zao a, emplacement. Ataontsika tsotra otrany ny kiho hiteny anao izao, quatre-vingt-dix degré ny tanana e, dia ny coude coller, coller amin'ny vatana azy, ampahitsiana dia very moramora. Hay, expirer ary inspirer very.

Tena important an, le exercice vita tsara, tsy hoe raha bata hoe vingt kilo na quinze kilo, tsy zay ny tena tanjona fa vita tsara le exercice, mi solliciter tsara anle point hoe triceps no entrainer-na dia vita tsara, marary tsara mintsy, zay no tadiavina fa tsy hoe.

Tsisy zavatra ho risque ho azo atao azo mihitsy satria vita tsara ny entrainement, vita tsara no azo antoka tsara hoe vita cibler tsara le point fa tsy vita maimaika hoe ta ta nefany tsisy dikany, perte de temps fotsiny. Zay foana no tadidio hoe vita tsara ny entrainement na maivana io na inona io fa. Atao tsara fotsiny dia ny passe. Ok? Ok. Ya. Hanao hanao tirage tsika, ataontsika tirage triceps ny tena farany, eo amin'ny dorsio. Aoka hanao avy hatrany ary. Ok. Alefantsika avy hatrany ary. Eto amin'ny tirage dorsio tsika izao. Hanao triceps. Marobe ny zavatra afaka atao amin'ity dorsio ity, vapaina an.

De en placement oui zay de sotomina eo ny depart oui ataontsika hoe eto mihitsy ny depart ataontsika quatre vingt dix degre ny tanana oui zay quatre vingt dix degre ambonimbony kely oui zay de tirena vers le bas alefa tirer ambany de sokafana zay midina mihitsy ny tanana miodina mihitsy zay misokatra ny ny tady de miverina atambatra indray miverina oui quatre vingt dix degre zay Zay. Mahazo an'ilay triceps externe izy, faisceau externe. Raha eto izy zany jusqu'à quatre-vingt-dix degrés, mahazo an'ilay faisceau externe. Ny triceps ato amin'ny sisiny ato zany. Fa raha ohatra averina aty ambonimbony, eto, dia long, long triceps indray ny azony raha any, ny long triceps. Zany hoe misy option roa ka zany afaka anaovanao entrainement hoe babainao hoe raha ohatra hoe izy bloquer-nao eto. Dia sintomina eto izy an! Sintomina midina any ambany, dia miverina anao dia bloquer-nao miverina eto à quatre-vingt-dix degrés eto izy. Eto mahazo an'ity faisceau externe ity. Fa raha ohatra izy sintomina vers le bas, eto, sintomy an, dia miverina jusqu'any ambonimbony any, dia mahazo an'ity lamportion ity. Ao? Izay. Dia. Entrainement tsotsotra ohatra, exemple, ohatra hoe manao premier série ianao dopaina, ataontsika an'ity faisceau externe ity fotsiny no entrainentsika, alefako dix dix répétition allez, zahay, un, respiration, trois, hoe, quatre, hoe, cinq, aia, six, quatre vingt dix tsara ambonimbony, aia, sept, Allez, très bien. 8, 9 et 10. Ah, mazava ho azy 2 minutes de récupération, prise de masse. Allez, long portion ndray zao. Allez, fa babaina, long portion. Allez. Tirena foana. Zay. Zay, dia miaraka ambonimbony kely. Zay. Dia mikiho an, mikiho ity tsy mihetsika mihitsy. Fa ty avy mampiranty ty foana ny hetsika izany hoe tazomiko ho drôme izy tiky io ty dia andefaso adino oui zahay dia ty eo foana zahay oui miakatra any ambonimbony kely any mihitsy dia mahazo an'ity long portion ty abdino ambany mihitsy baina abdino ambany zahay oui io tsy hetsika ity zahay ay quatre ay cinq tsy manino ay sept ay ewa huit ay Ambony kely e. Ity bravo zay. Exercice tena tsara koa moa zany iny satria monoarticulation, articulation iray ihany no miasa dia tena sollicité tsara le. Inona indray ny erreur ary? Oui, ny erreur matetika ohatry zao. Lasa. Tonga dia hop! Sintomina aty. Aty am vatana aty le izy an! Fa tsy Ty ty corde ty zany an tokony ho hita vertical foana ny lalany an! Vertical foana ty fa tsisy tombony aty! Zay foana aloha matetika tanjona raha ohatra zao le izy an! De mandroso de mihemotro! Zany koa zavatra misy koa! Mandroso de mihemotro! Kanefa ny. Erreur zay e. Erreur zay, erreur zay. Nefa ny ty tokony immobile mintsy ty. Ity zany coller anaty. Coller. Coller anaty mintsy ty. Bloquer ko. Satria triceps e, exercice triceps tsika. Oui, exercice na triceps io dia mila bloquer anaty ahafahan'ilay triceps miasa tsara. Miasa tsara. Raha mandinika zao an, dia ohatr'izao ihany ilay mouvement kick back teo iny.

Vara dia tsy hisy afaka am, tsy hisy vara tamin'io ihany. Ao moa fa ho solointsika vetivety hoe? Hoe, lasa ho alaintsika ny vara. Solointsika an'ity vara kelikely ity indray. Satria mety hoe tsy hisy manana corde. Satria tsy mahatafitafy any ny corde. Ia. Raha ohatra tsy manana an'iny an, dia afaka ampiasaina koa ity e. Afaka atao hoe vara fotsiny. na bar lava be eny mety fa rehefa bar fotsiny dia mety ka dia prix serré serrena foana ny sy ny coude a dia midina vertical foana ohatry ny même principe afaka ampiakarina ambonimbony any viser-na en portion indray a. Ny avantage ny ny bandy tsara tery izay ry zalahy ohatran'ny hoe hita hoe gros bras izy zay no maha mahafatifaty an'ny zalahy zany raha vao mikotra dia hoe paika tery izay paika tery izay satria te ho gros bras satria tr- triceps triceps zany telo telo zany ny ceps anazy e telo ny muscle ao anatiny dia raha izy tena bien forme tsara dia hita hoe ngeza kanefa

Variana amin'ny inona ianao dia tsy mahafantatra muscle hafa mihitsy. Dia lasa ratsy be ilay forme. Kanefa ilay forme no ezahantsika amboarina fa tsy hoe fa tsy hoe kotrakotrana hoe tsisy objectif dia lasa ratsy be ilay bika. Ao, ok. Zay? Zay angamba no afaka natolotra antsika androany fa ny hafatra dia hoe mikotrana ry tovolahy sy tovovavy fa. Euh, tsisy lafy ratsiny mihitsy loatra amin'izao e. Hatramin'izay nikotrahana an'izay mbola tsy hitako hoe inona ny lafy ratsiny. Na hoe na mandoa vola aho na miditra salle dia tsy hitako hoe izay lafirafiny hoe hoe hahalany vola fotsiny. Raha ohatra hoe manaraka ilay notenenintsika hoe manaraka an'ilay toromarika rehetrarehetra hoe ah, izao atao, izao atao dia manaraka hatramin'ny farany, tsisy. Tsisy lafy ratsy. Mety misy mpanaraka ny page ao ambonin'ny gasiketa ny zavatra hitako tamin'ny herinandro aotra mahakasika hoe mitady tovovavy, tovolahy, aza misaona aza mba afaka zaka anareo. Oui, wararaotina marina, misaotra anao Babaina. Mitady tovolahy sy tovovavy afaka atao challenge, zay moa zany no terme ilazantsika ananjy hoe challenge, anatin'ny six mois le izy. Olona afaka mikorona pan mandritra ny enim-bolana tsy tapaka. Tsisy occupation zany no tena tianay, tsisy occupation afa tsy ny kotrany aloha satria objectif tsy azo tapahana mihitsy le zavatra ho atao satria mila vokatra antsika anatin'ny six mois, tsisy occupation, tsisy zazakely aloha hoe mba sao dia hoe mitaiza dia tsy afaka, na hoe mety hanao voyage na ohatr'izany, tsy ho eto an-toerana fa.

Tonga any izy dia hoe, ah, eh, tompoko a. Misy hôtel gratuit any an. Ah, ah, mety apondrana angamba no mety efa nihoatra an, izay. Oui, na ny rano, ohatr'izany, no mafaka. Misy fotoana tsika mety hoe mafaka miaraka kely, ohatr'izany, fa, eh, tena tazon'izay mantsy, eh. Malheureusement moa zany roa roa ny lehilahy de roa vehivavy oui fa maro ihany moa zany nareo ao nandefa nandefa MP sady ho tonga aty fa eo sivana tsy maintsy sivana tsara hoe iza no ho matotra sao de ho afaka amizay za Anavio kely anie amizay afaka tonga aty Ampisara nareo a aty aminy Fihizoambohitra na aty Ambatomena amin'ny resaka ataontsika hoe mety hoe motivation na ny resaka droit maro isan-karazany a. Afaka fampiresahana tsara kaontsa mahakasika an'izay a! Fa tsy voatery hoe tena hoe tsy maintsy izao fa afaka atao ny mifampiresaka mahakasika an'izay. Iah izany tsy manakana an'ireo olona hoe matetika mantsy izay no resahana amin'ny tovolahy sy tovovavy hoe izay mbola mpianatra ohatr'izany. Tsy manina tongava fa miresaka tsisy zavatra tsy vitan'ny fampiresahana. Zarana aminareo mba te hikotrana fa tsy variana amin'ny zavatra hafa. Zay. Ok iny ary. Ok. Inona ny hafatra ankoatran'izay vao avy any an-tsisintry ny resaka? Tapitra. Fa ny fambarantsika moa izany a! Sabotsy maraina toy izao ny aina sasany an! Miala tsiny fa tao amin'ny Facebook tao nisy nanao hoe rediffusion amin'ny enina sasany hariva, izany hoe amin'ny atoandro, faran'ny fandaran-tsakafom-panahy eto amin'ny TMTV izany, hiverenan'ny fandaharana, alahady atoandro izany mazava ho azy an! any amin'ny roa ambin'ny folo na amin'ny roa ambin'ny folo sasany ambany. Mankasitraka coach! Enah, mankasitraka anao Babaina amin'ny herintaona izao indray ny fotoana manaraka.